Schéinen gudden Owend. D'Regierung huet virun e puer Deeg eng Rei vun neie Mesurë proposéiert, fir dem Kampf géint de Covid 19 kënnen entgéintzetrieden. Am Moment ass d'Chamber nach am gaangen, iwwert déi Mesuren ze debattéieren, an et kann een dovun ausgoen, dass dat Gesetz an e puer Minutte wäert gestëmmt sinn. An dat ass och gutt esou, well d'Situatioun ass eescht dobaussen a si verlaangt vun eis, dass mär reagéieren. A wann ech soen mär, da mengen ech net d'Regierung alleng, ech mengen net d'Chamber alleng, ech mengen net d'Politik, wéi d'Leit soen, mee ech mengen eis alleguerten. Well alleng, an dat misst all Politiker sech bewosst sinn, alleng kënn d'Politik hei näischt bewierken. A fir e sportleche Vergläich vläit ze huelen, Et ass e bëssen esou wéi den Trainer, dee sech ganz eleng fillt op senger Trainerbänk, wann seng Ekipp seng sportlech Virgaben net ëmsetzt. Déi Parallel, déi kann een hei och zéien. D'Politik kann déi beschten Texter op de Wee bréngen, wa se herno um Terrain net ëmgesat sinn, da bréngen se net ganz vill. Dofir ass et och vun extremster Wichtegkeet, dass dat wat decidéiert gëtt um politeschen Niveau gutt vermëttelt ginn, an zwar an alle Beräicher, an dozou zielt och de Sport. Ech si mer bewosst, dass et och eng ganz Rei Leit gëtt, déi net direkt um Sport interesséiert sinn, mee de Sport ass een Deel vun deem Ganzen a soll deementsprechend och esou behandelt ginn. Lëtzebuerg huet sech bis elo am internationale Vergläich am Covid-Kampf gutt geschloen. An dat an enger atypescher Situatioun, wou mer dagdeeglech bal 200.000 Leit hunn, déi iwwer eis Grenze schaffe kommen an op déi mer, an dat musse mer zouginn, nëmmen e beschränkten Afloss hunn. Insgesamt ass eis dat gelongen, well déi allermeeschte Leit matgeschafft hunn, well se sech esou gutt et gaangen ass un all déi Mesuren a Virschrëften an Aschränkungen gehalen hunn. An och déi kuerz Zäit, déi de Virus, déi kuerz Auszäit, dee klengen Time-out, deen de Virus eis elo gelooss huet an deene leschte Wochen, hu mer dozou genotzt, fir erëm hallefweegs normaalt gesellschaftlech Liewen och am Sport erëm opzebauen. Ech wëll dofir alle Sportsverantwortlechen, vum COSL iwwer d'Federatiounen an d'Veräiner, mee virun allem awer deenen honnerte Benevollen Merci soen hunn, Merci soen, déi gehollef hunn, de Sport aus dem totale Lockdown erauszeféieren. Wa si net gewiescht wären, da wär aus dem Lockdown fir de Sport e Shutdown ginn. D'Regierung huet mat hirem 5 Milliounen Restart Sports Paquet dës Beméiungen ënnerstëtzt an zesummen hu mer de Schued fir d'Lëtzebuerger, fir de Lëtzebuerger Sport a Grenze gehalen. Alleng 1,5 Millioune sinn a Funktioun vun hirer Lizenzzuel esou un d'Veräiner ausbezuelt ginn, d'Veräiner, déi ganz schwéier, ganz schwéier ënnert dëser Kris ze leiden hunn. An elo sti mer direkt erëm virun enger weiderer Attack op eist gesellschaftlecht an domatter och op eist sportlecht Liewen. Dat iwwergeuerdnet Zil vun alle Moossnamen, déi elo geholl ginn, ass et, déi sozial Kontakter anzeschränken an domatter der Verbreedung vum Virus en Hindernis opzestellen. Dat geet net ouni Aschränkungen, dat geet net ouni d'Ännere vun eise léiwe Gewunnechten, déi mer esou gären hunn. D'Regierung probéiert, déi Aschränkungen esou kleng wéi méiglech ze halen a verfollegt nieft dem Haaptzil vun der Bekämpfung vum Virus zwee weider Objektiver, éischtens de Schoulbetrib am Interesse vun eise Kanner an hirem Recht op Bildung an op e bëssen notzend Normalitéit oprechtzeerhalen an zweetens de Schued fir eis Wirtschaft an domatter och de Schued fir eise Sozialstaat esou niddreg wéi méiglech ze halen. Wann d'Indicateuren och am Sport elo erëm op Stuerm stinn, da kann ee soen, dass mer besser preparéiert sinn. Haut stinn, dank der exemplarescher Klengaarbecht, déi tëschent de Vertrieder vum COSL, de Sportsmedeziner, de Federatiounen an de Leit aus dem Sports an aus dem Santésministère bestinn, opgrond vun deeër Klengaarbecht Konzepter zur Verfügung, wéi een ënnert ageschränkene Bedéngunge ka weider Sport dreiwen. Déi nei gesetzlech Barrièren, déi, dovu ginn ech aus, elo wäerte kommen, déi gi mer an déi mer aus guddem Grond wäerte kréien, déi sinn héich. Si sinn awer keng oniwwerwidlech Hürde fir de Lëtzebuerger Sport. Déi Aschränkungen, déi elo kommen, sinn substantiell, mee si sinn net méi streng wéi déi, déi déi gesamt Gesellschaft treffen. A wann ech mech als Sportsminister dofir agesat hunn, dass de Sport als Bestanddeel vum gesellschaftleche Liewen keng zousätzlech Konditiounen operluecht kritt wéi déi, déi mer och am normalen, tëschent Anführungszeichen, Liewen hunn, dann ass dat ganz einfach, well ech der fester Iwwerzeegung sinn, dass de Sport zum normale Liewe gehéiert. An ech sinn extrem frou, dass ech an der Persoun vun der Gesondheetsministesch eng Matstreiderin fonnt hunn, déi dat genau esou gesäit ewéi ech. Am Géigendeel zu der Praxis, déi mer bei der éischter Well am Fréijoer haten, gëtt de Schoulsport elo net gecancelt. Virun e puer Méint gouf eis gesot, et géif Méiglechkeete ginn, de Schoulsport esou ze adaptéieren, fir de Risk op en absolute Minimum ze beschränken. Elo kënnen déi Konzepter voll zur Geltung kommen, an dat ass onbestridden e grousse Fortschrëtt. Et dierf een och dovun ausgoen, dass eis Sportsenseignanten dat mat grousser Suergfalt wäerten ëmsetzen, wat se do preparéiert hunn. De Sport huet, virun allem bei de Kanner, natierlech eng grouss preventiv Fonctioun am Beräich vun der Gesondheet, mee virun allem vermëttelt en awer och eng ganz Rei vu Wäerter wéi Disziplin, Fairness, Respekt, jo an och de Fait fir Néierlage kënnen ze akzeptéieren ass esou e Wäert. Also eng ganz Rei vu Wäerter, déi wichteg fir déi Jonk a wichteg fir déi ganz Gesellschaft sinn. Wéi sot eis fréier Olympionikin an Ministesch Colette Flesch kierzlech um Radio, De Sport ass eng Schoul fir d'Liewen. Deem ass u sech näischt bäizefügen. Komme mer bei den organiséierten Sport, de Veräinssport, deen Dausenden an Dausenden vu Leit hei an eisem Land interesséiert. Ech giff vläit ufänke mat enger klorer Ausso, Et ass onméiglech, opgrond vun der Vielfalt vun de Sportaarten an der Spezifizitéit vun den Disziplinnen, alles an engem Gesetzestext festzehalen. Dat ass och net d'Aufgab vun engem Gesetz. An et wäert och an eise Recommandatiounen, déi mer elo als Sportsministère erausginn, net fir all Fall eng honnertprozenteg Léisung ginn. Dat ass och net eisen Usproch. Eisen Usproch ass et awer, fir bei der Léisung vun alle Problemer, déi sech kënne stellen, ze hëllefen. Esou wéi dat an der éischter Well de Fall war, setzen ech do op Kooperatioun an Transparenz. Net vun uewen erof sollen elo Detaildecisioune geholl ginn, mee am Dialog mat de Leit um Terrain. Dat ass och déi beschte Garantie, dass se do ukommen, wou se sollen ukommen. Dat iewescht Gebot, wat elo fir de Lëtzebuerger Sport zielt an deenen nächste Wochen, ass dee grousse Prinzip vun der Virsiicht, de Principe vun der Précaution. Am Zweifel muss de Schutz vun der Gesondheet ëmmer Virrang hunn virun allen aneren Iwwerleeungen. Fir de Rescht ass et d'Regel di quattro, wéi ech se nennen, déi Regel vun deene véier, ëm déi sech villes dréint. Déi ass a verschiddene Sportaarten, an deeër si mer eis bewosst, méi einfach ëmzesetzen ewéi an aneren. Jo, et gëtt esouguer grouss Ënnerscheed ënnerhalb vu verschiddene Sportaarten. Besonnesch betraff vun deeër Reegel sinn awer mat Sécherheet a per Definitioun déi grouss Equippesportaarten, vue dass d'Championnater, mat Ausnam vun de Seniors-Championnater an deenen héchste Liguen, Ofgesot sinn. Ech kommen dono nach op déi Ausnam zeréck. Vue dass déi, dass also d'Championnate dach ofgesot sinn, am grousse Ganzen konzentréiert sech d'Opmierksamkeet op d'Trainingsunitéiten, déi net verbuede sinn, am Géigendeel zu deem, wat elo mol scho kolportéiert ginn ass a wat verschidde Leit mengen. An zwar dierfen all Traininger, vum jéngste Kand bis deen eelste Veteran, ofgehale ginn, an dat an egal wéi enger Sportaart. Dat ass e wesentlechen Ënnerscheed zu den Aschränkungen, déi mir am Ufank vun der Pandemie haten. Allerdéngs, et gëtt eng Rei vu Reegelen a Recommandatiounen ze beuechten. Éischtens, et dierfen net méi ewéi véier Sportler an engem Grupp zesummen trainéieren, ech hat et virdru scho gesot, an den Trainer, an dat ass eng kloer Ausso, ass do net matzezielen. Par analogie zu deem, wat mer an anere Beräicher hunn, ass dat u sech och eng Selbstverständlechkeet. Wann ech Leit bei mech invitéieren, dierf ech véier zousätzlech Leit invitéieren. Wann ech an de Restaurant ginn, dann dierf ech mech zu véier un en Dësch sëtzen an de Garçon gëtt net matgezielt. Déi zweet Konditioun ass déi, dass den Trainer oder d'Trainerin oder all aneren Encadrant zu all Moment muss e Mask unhunn. Dat ass wichteg ze soen an dat ass och, gëtt och jiddweree gebieden, dat anzehalen. Drëttens, fir déi Sportler, déi am kierperlechen Effort sinn, besteet keng Masken an och keng Distanzpflicht vun zwee Meter. Virum kierperlechen Effort an dono ass et awer schonn ubruecht, de Mask unzedoen an och d'Distanz probéieren ze respektéieren. Véiertens, D'Zuel vun de Gruppen, déi gläichzäiteg aktiv kënne sinn, sollen an de Sportshalen op dräi an am Fräien, op de Fussballsterrainen, op de Rugbysterrainen, op de Liichtathletikspisten, fir elo mol déi ze nennen, an der fräier Loft, also op sechs limitéiert ginn. An de Spamme soll och d'Véiererregel applizéiert ginn. Si kënnen a Couloiren agedeelt ginn, an deenen net méi wéi véier Leit dierfe spammen. Dat zielt fir e 25 Meter Baseng. Bei engem 50 Meter Baseng gëtt geroden, deen an zwou Längte vu 25 Meter opzedeelen. An och an den Duschen an an de Vestiäre soll d'Véiererreegel applizéiert ginn, mee op jidde Fall muss d'Zwee Meter Distanzreegel agehale ginn an och d'Maskepflicht. Natierlech net fir dee Moment, wou een ënner der Dusch steet. Ech wëll ausdrécklech hei deene Veräiner felicitéieren, déi a Rekordzäit hir Trainingsunitéiten a Funktioun vun den neie Bestëmmungen ëmgestallt hunn an esouguer heiansdo aus der Nout eng Tugend gemaach hunn, zu engem Moment, wou déi gesetzlech Bestëmmungen nach net a Kraaft waren. Dat weist, wéi flexibel eis Sportswelt ass a wéi einfallsräich och heiansdo ka geschafft ginn. Ech hunn awer och Verständnis fir déi, déi sech am éischte Moment enttäuscht a midd zeréckzéien, well se fäerten, déi nei Belaaschtungen net méi ze packen. Vläicht kann dat gutt Beispill vun deenen éischt Genannten hinnen neie Courage ginn, fir och dass och si déi nei Erausfuerderung unhuelen. Virun allem mär Sportler sollten eis vun dësem Virus net kleng kréie loossen. Ech hu jedenfalls och wëlles, déi Veräiner och weider finanziell ze ënnerstëtzen, déi den Training virun allem am Jugendberäich mat neie Konzepter wäerten oprechterhalen. Et sinn nach e puer Suen do aus eisem fënnef Milliounen Hëllefspak an déi solle net erëm zeréck an d'Staatskeess fléissen, mee déi solle schonn do ukomme wou se gebraucht ginn. Woubäi ech net wëll soen, datt se an der Staatskeess net géife gebraucht ginn. Ech kommen elo op déi Ausnahmeregel ze schwätzen, déi mer gemaach hunn fir d'Seniorkategorien, fir Männer a Fraen, ech betounen dat, vun deene jeeweils héchste Kategorien an de Sportaarten. Hei ass et esou, dass fir si d'Fréierer-Regel net zielt, genausou wéi fir d'Nationalekippen. Firwat hu mer dat iwwerhaapt gemaach? Oder fir direkt op déi méi polemesch Fro ze äntweren, déi ech gestallt kritt hunn, ob ech der Meenung wär, dass et en Ënnerscheed gëtt oder dass de Virus géif en Ënnerscheed maachen tëschent enger Ekipp aus enger ënneschter Divisioun oder enger Ekipp aus der BGL Ligue, wa mer vum Fussball schwätzen. A meng Äntwert war natierlech, Nee, selbstverständlech ginn ech net dovun aus, dass de Virus en Ënnerscheed mécht. Mee ech ginn awer ganz ferm dovun aus, datt et an der Risikoanalys e groussen Ënnerscheed mécht, ob all Sonndes 250 Leit op engem Terrain stinn oder ob et der 45.000 sinn. Dat ass nämlech d'Zuel vun de Lizenze vun der FLF, fir nëmme vun deene ze schwätzen. Ausserdeem dierf een allgemeng, an ech soe ganz bewosst allgemeng, well et gëtt sécher Ausnahmen, och a méi ënneschten Divisiounen, wou op deem Gebitt Fantastesches geleescht gëtt, mee ech mengen, dass een allgemeng kann dovun ausgoen, dass an deenen héchsten Divisiounen och déi medezinesch Betreiung vun de Spëtzesportler am beschten ass. Vill Veräiner organiséieren souguer Tester fir hir Spiller op eege Käschten. An et ass och esou, dass mer an der Tëschenzäit, wann net offiziell, dann awer dach an der Praxi quasi an engem semi-professionelle, fir net ze soen an engem professionelle Milieu agéieren an den héchsten Divisiounen an de Mannschaftssportaarten, wou mer zounéimend mat Acteuren ze dinn hunn, déi reegelrecht Aarbechtskontrakter hunn. An da sollte mer och bedenken, dass an den héchsten Divisiounen och drëms geet, fir sech fir europäesch Competititiounen ze qualifizéieren. En eesäitege Verbuet vun de Championnater heiheem kéint fir verschiddene Veräiner automatesch den Aus bedeiten, mat allen, an da och fir d'europäesch Competitioun, mat alle Konsequenzen, déi dat fir de Lëtzebuerger Veräinssport hätt. Dës Iwwerleeungen hunn eis also dozou gefouert, de kalkuléierte Risiko vum Oprechterhale vun de Championnetter an den héchsten Divisiounen anzegoen. Dat ass kee Mangel u Respekt vis-à-vis vun deene klenge Veräiner. Ech soen ëmmer, och ouni déi Kleng géif et déi Grouss guer net ginn. Mee et ass eng Ausnameregel, déi der sportspolitescher Realitéit hei zu Lëtzebuerg Rechnung dréit. Ech wëll natierlech och un déi denken, déi hire Sport éischter als Fräizäitbeschäftegung gesinn. an déi hire Sport dreiwen, ouni an enger federéierter Federatioun ze sinn, einfach aus Spaass um Sport oder am Dingscht vun hirer eegener Gesondheet. Wann si dat individuell maachen, ass souwisou kee Problem. Am Grupp, an ech denken un déi, déi zum Beispill Tai Chi, Zumba danzen, Pilates an esou weider maachen, gëtt et e bësse méi komplizéiert. Mee och si mussen net ganz verzichten. Fir si zielen am Prinzip déi nämmlecht Reegelen a Recommandatiounen, ewéi fir déi, déi am federéierte Beräich Sport dreiwen. Erlaabt mer nach e Wuert vis-à-vis vun de Federatiounen an Organisateuren, déi vun déi méi grouss sportlech Manifestatioune wëllen oder wollten organiséieren. Ech weess an ech si mer bewosst, wéi vill Viraarbecht an esou enger Organisatioun, an der Organisatioun vu esou engem Evenement stécht. An ech weess, wéi batter et elo ass, eventuell op d'Duerchféierung vun deem Evenement mussen ze verzichten. An dobäi geet et bleiwen net nëmmen ëm finanziell Aspekter. Ech bieden awer och do ëm d'Verständnis, dass all déi Consideratioune mussen hannendru stoen, wann et drëms geet, d'Gesondheet vun eise Matmëtschen ze schützen. Nei Reegele gëtt et och fir de Public. Fir de Sport zielt och hei déi allgemeng Reegel, dass Rassemblementer vu méi wéi 100 Leit verbuede sinn. Dat heescht am Ëmkeierschluss, dass e Maximum vun 100 Leit erlaabt ass. Et gëtt keen Ënnerscheed tëschent de Sportaarte gemaach. Déi aktiv Sportler an hir Betreier an d'Arbitteren, well och dat ass eng Fro, déi elo scho méi oft gestallt gëtt, gi bei dëser Zuel net matgezielt. Fir d'Spectateuren zielen dräi Konditiounen, och dat ass nei, Éischtens, si musse sëtzen. Zweetens, si mussen mindestens zwee Meter vuneneen ausenaner sëtzen, ausser si wunnen an deem nämmlechten Haushalt. An drëttens, si mussen eng Mask undoen. An déi dräi Konditiounen si cumulativ ze kucken, si mussen also all dräi gläichzäiteg erfëllt sinn. Déi éischt Obligatioun, dass ee muss sëtzen, kann ewechfalen, wann et sech ëm eng Veranstaltung am Fräien handelt, wou de Public normalerweis zirkuléiert an net op enger Plaz stoe bleift. Dat zielt ausdrécklech net fir de Fussball, wéi schonn e puer ganz virwëlzeger gemengt hätten. Wann d'Zuschauer also Partizip erlaabt sinn, sou ass et awer genau sou kloer, dass all Zort vu Restauratioun am Kader vu Sportmanifestatiounen elo verbueden ass. Am Kloertext, Buvetten an Iesstänn mussen zou bleiwen. Do gëtt et keng Ausnam. Et bleift mer nach ze soen, dass et selbstverständlech all Veräin an all Federatioun fräisteet, fir Bestëmmungen anzeféieren, déi méi streng sinn, wéi déi gesetzlech Oplagen, déi elo kommen, dovu ginn ech jiddenfalls aus, dass d'Chamber den Text wäert stëmmen, oder méi streng sinn, wéi déi Recommandatiounen, déi elo vum Sportsministère kommen. De Sport ass zu Lëtzebuerg traditionell privat organiséiert, an de Veräiner an de Federatiounen mat hirer Daach, an de Veräiner an de Federatiounen an hirer Daachorganisatioun, dem COSL. Si behalen hir Rechter a kënnen an deem gesetzleche Kader selbstverständlech hir Autonomie spille loossen. Dat selwecht zielt och fir d'Proprietäre vun de Sportinfrastrukturen, wat an deene meeschte Fäll d'Gemenge sinn, déi also och vu sech aus méi streng Bestëmmunge kënnen huele wéi dat, wat ech elo hei gesot hunn. Ech ginn dovun aus, dass mer och als Sport, als Lëtzebuerger Sport, déi nei Erausfuerderung hei kënnen zesummen packen. D'Viraussetzung, fir dass mer dat kënne packen, ass awer, dass mer zesummenhalen. De Lëtzebuerger Sport huet an der Vergaangenheet bewisen, dass en dat kann, an ech sinn iwwerzeegt, dass en dat och dës Kéier wäert beweisen. Ech weess, dass, wann een nei Saachen oder zum Deel nei Saache verkënnegt, dass dann ëmmer erëm nei Froen opkommen. An dofir ginn ech dann och, dofir ginn ech och dovun aus, dass d'Kollege vun der Press déi eng oder aner Fro wäerte stellen.

Nee, ech mengen, esou wäit wollte mer net goen. Dat wär natierlech den Idealfall, wann een dat kéint esou duerchzéien. Fir eis ass et einfach wichteg, dass mer keng Konzertatioun vu Leit op där nämmlechter Plaz zum nämmlechte Moment hunn. Ech mengen, dass dat, wat am Virdergrond steet, dat, wat Der elo beschriwwen hutt, dat wär den Idealfall, wann een déi Gruppe kéint méi laang bestoe loossen. Mee dat ass awer zu dësem Moment keng Virschrëft.
Ech schléissen eng aner Fro un, wou d'Äntwert vläicht logesch ass, mee trotzdem, Wann elo déi Véierer-Regel net beuecht gëtt, kann een sech da Sanktioune virstellen, wéi dat an anere Beräicher ass, oder ass dat an dësem Fall net virgesinn? Dach, ech mengen, déi Véierer-Regel ass jo eng allgemeng Bestëmmung, déi am Gesetz drasteet. Déi zielt fir all Deeler vun der Gesellschaft. A wa mer dovun ausginn, dass de Sport e volle Bestanddeel vun allem vum Gesellschaftsliewen insgesamt ass, da kënnen natierlech och do Sanktioune geholl ginn. Ech mengen Dir hat elo vu Yoga an esou geschwat. Ech hat elo net meng Fläsch nogelauschert, mee Fitnesstudioen hat Der déi och elo erwähnt. Gëtt et do vläicht speziell Mesuren? Bei de Fitnesstudioen ass et jo esou, datt dat eppes ass wat professionell veranstalt gëtt, dat heescht wou also Leit schaffen. Do gëtt et am Moment nach keng weider Aschränkungen, ausser déi vun der Distanzflicht. Ech mengen d'Apparater mussen zwee Meter ausernee stoen. Mee esou wéi mer souwisou aus de Fitnesstudio hu mellen gemellt kritt, ass do de Marché wesentlech zeréckgaangen, wat d'Leit vu sech aus ganz skeptesch sinn. Merci.
Jo, Pierre Reyland, 100,7. Vläicht eng Prezisioun eeben zu den Ausname vum dann den ieweschten Divisiounen, de Championnater an den Nationalekippen. Dir hutt gesot, do gëtt et e puer Elementer, déi déi Ausname justifiéieren, an eng dovunner och, hutt Der gesot, war eng besser medezinesch Betreiung. Et gouf e puer Fäll, déi dann och vill publizéiert goufe bei Futtballekippen etc. Op wéi enger Basis maacht Der déi Behauptung, datt si besser preparéiert sinn, fir eeben dermat ëmzegoen, wann de Virus an enger Ekipp fonnt gëtt, bei enger Persoun, am Verglach zum, soen ech emol, Amateursport oder deenen anere Championnater? Ma ganz einfach, well et déi Veräiner sinn, déi déi meeschte finanziell Mëttelen hunn, déi déi deierste Spiller hunn an déi sech dofir natierlech och Gedanke gemaach hunn, fir déi Spiller esou gutt wéi méiglech och medezinesch ze betreien an déi och d'Moyenen hunn, fir an déi medezinesch Betreiung ze investéieren. Sief dat Kinéen, Osteopathen, sief et Psychiateren, sief et psychesch Hëllef, déi d'Leit kréien. Also do gesäit een, dass déi scho wesentlech besser opgestallt sinn a schonn a Richtung vu Profisveräin praktesch tendéieren, während aner Veräiner einfach, well se d'Moyene net hunn, do hannendrun hänken. Dat hänkt net um gudde Wëllen, dat hänkt wierklech och un de finanzielle Moyenen, déi d'EDIN zur Verfügung huet. Dorunner nach geknäppt. Gëtt et dann do Beispiller bei deenen anere Veräiner, déi déi Moyen net hunn, datt déi Problemer hate mat der Zirkulatioun vum Virus? Ech weess elo net speziell, ob et Problemer gëtt mat der Zirkulatioun vum Virus bei anere Veräiner. Ech weess just net, ob an deem nämmlechte Mooss Tester gemaach gi wéi an deene Veräiner an deenen héchste Ligen. An doriwwer eraus gëtt et natierlech an enger ganzer Rei vu Veräiner an deenen éiwendsten Divisiounen e Problemer, fir eng adequat medezinesch Betreiung vun de Sportler ze maachen. Dat ass awer keen neie Moment an dat ass onofhängeg vum Virus. Dat huet eppes, wéi ech virdru gesot hunn, mat finanzielle Moyenen ze dinn a mat enger Situatioun, an déi déi Veräiner leider sinn. Okay, merci.
Am Moment ass et jo esou, datt de Sport fir de Chômage partiel net méi berücksichtegt gëtt, opgrond vun enger Décisioun vum Comité de conjoncture, wou also net nëmmen d'Regierung dra sëtzt, mee wou och d'Sozialpartner dra sëtzen. Am Moment ass et jo och esou, datt déi héchste Liguen nach kënne weiderspillen. An et ass och esou, dass alleguerten d'Ligue kënne weider trainéieren. Et gëtt also zu eisem Moment, fir mech, fir zu dësem Moment kee Grond, fir de Chômage partiel zu dësem Moment op de Sport auszeweiden. Ok, mee d'Heeschen sinn jo awer trotzdem sportifs de compétition an d'Compétition fält jo awer dann ewech bei deenen. Bei de Profisportler fänkt, dat ass jo e Kompetitiounssportler, an déi Kompetitioun fält jo ewech. Si bleiwe jo awer nach, si hawen nach ëmmer en Aarbechtskontrakt bei hirem, bei hirem Veräin, a si trainéiere jo och nach ëmmer an deem Veräin. Et weess e jo net, wéi laang datt de Championnat eventuell ënnerbrach ass, oder ob en iwwerhaapt ënnerbrach gëtt. Ok, merci.
Ech wollt just nach eng Kéier bestätegen, well ech mengen, et war e bësse Verwirrung, Déi Reegele gëlle elo fir zwee Méint, dat ass jo esou, ne? Jo, ech mengen, d'Gesetz gëtt gestëmmt bis den 31. 12. 2020. Ech hunn nach elo just eng Fro, well de Championnat geet erëm un, dass Basket gëtt eng Verlängerung, dauert méi laang wéi 23 Auer. Wat geschitt dann? Ech mengen, och an eise Recommandatiounen ass ganz kloer gesot, dass ee seng Veranstaltungen soll esou leeën, dass et méiglech ass, dass d'Leit um 23 Auer doheem sinn. Dat heescht, mir hu jo e Maximum vun 100 Leit, déi eventuell dierfe kucke kommen an et huet een all Interêt säi Match esou ze leeën, datt déi Leit d'Méiglechkeet hunn um 11 Auer doheem ze sinn, well soss kënnt een natierlech an d'Situatioun, datt Leit riskéieren e Match an der mussen heem ze goen éier de Match eriwwer ass.
Vläicht nach en anert Beispill, elo eng Tennishal zum Beispill, looss mer soen do si 6 Terrainen, däerfen do op all Terrain da 4 Leit spillen? Esou ass et geduecht, jo.
Okay.
An dann mol bis op Weideres déi lescht. Mir haten iwwert Schnelltester och scho geschwat eng Kéier. Souwäll ech et elo verstanen hunn, den Dokter Schmit huet gesot, déi Tester wäerten, hätten en CE-Label, dat heescht, déi kéint een am Fong direkt an den Asaz bréngen. Gëtt et do scho vläicht eppes Neies, wéi een dat vläicht wëll ugoen? Déi Idee vun den Tester maachen, fir d'Spiller ze testen, éier se dann giffen déi Championnats-Matcher spillen, déi kënnt jo och vun der FLH, well déi jo och eng Oplag hunn vun der EHF, fir déi Tester ze maachen, éier d'Matcher uginn. Ech fannen dat eng exzellent Idee an ech hunn dat och direkt weiderginn u meng Kollegin Paulette Lenert an déi och mam Dokter Schmit schonn doriwwer geschwat huet. Et ass also esou, dass se mussen hei zu Lëtzebuerg homologéiert ginn. Se sinn et mat, mengens Wëssens, an Däitschland an an Éisträich si se et schonn. Wa se homologéiert ginn, kënne se zum Asaz kommen. An d'Bedingung, fir dass mer déi Tester zum Asaz bréngen, ass déi, dass dat zousätzlech, zousätzlech Mëttele sinn par rapport zu deene Schnelltester, déi mer hei zu Lëtzebuerg am Moment zur Verfügung hunn. Mir wëllen also net duerch de Sport déi Situatioun belaaschten. Mir wëssen, dass déi Schnelltester net esou performant sinn, wéi déi normal Tester. Mir wëssen op där anerer Säit, dass déi Schnelltester haaptsächlech gebraucht ginn am Spidolsberäich an am Fleegeberäich, fir d'Personal ze testen. An et kann net sinn, dass d'Capacitéiten doduerch erofgesat géife ginn, well de Sport elo massiv vun deenen Tester géif gebrauch gemaach ginn an dann an deenen dote Beräicher net genuch Kapazitéiten do wier. Dofir war hei also vun Ufank un d'Iddi, dat hei wären zousätzlech Kapazitéiten, déi mer géifen erakréien, wahrscheinlech duerch d'Vermëttlunge vun der FLF. An ech si guddes Muttes, dass mer do déi schnell homologéiert gife kréien, wat dann eng zousätzlech Sécherheet géif duerstellen fir déi Leit, déi eventuell nach gife Championnat spillen.
Eng Pflicht vun engem vun Tester bei Kollektivsportaarte viru Matcher war net am Gespréich. Nee, keng Pflicht, well mer jo, wéi gesot, déi Schnelltester nach net zur Verfügung hunn. Mee wa mer se zur Verfügung hunn an och a genügender Zuel zur Verfügung hunn, ouni dass et d'Capacitéiten aus de Spideeler an aus de Fleegeheimer grevéiert, dann kann een dovun ausgoen, dass een doriwwer kann diskutéieren. Mee dat ass eng vun deenen Detailfroen, déi ech net vun uewen erof wëll decidéieren, Mee wéi ech wëll zesumme mat deene betraffene Federatiounen dann eng Léisung sichen. Do gëtt et scho Kontakter ënnert de Federatiounen, déi sech selwer vu sech aus selwer concertéiert hunn. Ech sinn an deene Gespréicher mat involvéiert a mir wäerten, esoubal mer eng Léisung hunn, dann och do zu enger Léisung kommen. Merci. Gëtt et nach Leit Froen? Keng Froen méi, da soen ech villmools Merci.